Il-preżenza tagħna hawnhekk illum mhijiex biss biex insellmu l-kisba li għamlu missirijietna meta nfaddmu mill-ħakma ta' u mir-rabta kolonjali, iżda hija wkoll turija ta' sodisfazzjon u kburija li bħala Workers Union lura fl-1979 konna protagonisti fil-ħidma li saret biex pajjiżna jikseb il-ħelsien sħiħ tiegħu. Fuq din l-għolja tal-ħelsien niftakar it-tbatija li għaddew minnha ġenerazzjoni wara oħra ta' Maltin Issa fl-aħħar irnexxielhom. Ikollhom ragħajhom f'idejhom. Irrid insellem il-memorja ta' George Agius, li dakinhar tal-31 ta' Marzu bħala Segretarju Ġenerali ta' Joycans Union xegħel it-torċa tal-ħelsien, li serviet biex iddawwal it-triq 'l quddiem. Dan kien mument storiku li kompla jsaħħaħ il-ħidma ta' din il-union, li fi ftit xhur oħra se tkun qed tiċċelebra l-75 sena mill-ħolqien tagħha. Kien mument. li jibqa' jiddistingwina u jidentifikana bħala union li sa mill-bidu tagħna kellha rabta mal-iżvilupp politiku u soċjali ta' pajjiżna, kien il-bidu ta' triq 'il quddiem. Il-fondaturi tal-Ġewerters Union minn dejjem ħassew il-ħtieġa li joħolqu din l-għaqda tal-ħaddiema biex tiddefendi, tiggarantixxi u taħdem għal futur aħjar għall-imsieħba tagħha, il-familji tagħhom u fuq kollox għall-poplu Malti. Huwa għalhekk li l-Ġewerters Union kienet dejjem protogonista u sħab soċjali ewlieni matul dawn l-aħħar 75 sena. Dan għaliex dejjem hemm mod fil-poplu Malti li kapaċi joħloq u jibni l-futur ta' pajjiżu. Qatt ma qagħdet qalbha biex tikseb dak li huwa ta' ġid għall-ħaddiema u ma waqfet quddiem ħadd biex jinkisbu drittijiet u kundizzjonijiet aħjar għall-ħaddiema. Iżda llum ma ġejniex hawn biex nitkellmu fuq il-passat biss, iżda wkoll fuq il-futur. Aħna obbligati li dik il-bidla li bdew ta' qabilna fid-79 inkompluha. Dan huwa naħdmu biex noħolqu soċjetà aktar ġusta, aktar ugwali u aktar soċjali. Issa huwa l-waqt li ħadd ma jibqa' lura u l-ħaddiem ikun li jimxi 'l quddiem. Dan jiġri biex jeħtieġ inkomplu bil-ġlieda kontra l-prekarjat. Wasal il-mument li pajjiżna li qed igawdi minn żvilupp ekonomiku bla preċedent jagħraf li ma jistax jibqa' jkollok diskriminazzjoni bejn ħaddiema li qed jaħdmu l-istess xogħol li iżda jitħallsu differenti għaliex huma impjegati mhux mal-istess siti. Bħala ġeokeżjun jien nisħqu li l-liġi għandha tinbidel biex din ir-realtà ġdida li teżisti fuq il-post tax-xogħol tiġi indirizzata u l-ħaddiema kollha jibdew igawdu ħlas ugwali li jkun jenkludi leave, shift allowance, ħlas għall-qtugħ u festi pubbliċi u nazzjonali. L-ebda ħaddiem m'għandu jkun trattat. b'mod differenti sempliċiment għax huwa ħaddiem tal-kuntrattur. Wasal ukoll iż-żmien li f'kull post tax-xogħol jiżdiedu l-miżuri favur il-familja, fosthom il-festi pubbliċi u nazzjonali li jaqgħu s-Sibt u l-Ħadd u li għandhom jingħataw kollha minn din is-sena. Huwa wkoll mitlub li jiddaħħal il-medical leave li ġie l-pensjoni li ilha tisħaq fuqu biex ngħinu lil dawk l-iktar batuti. Issa huwa l-mument fejn il-ħaddiem igawdi

tfisser ukoll ħelsien fil-ħsieb tagħna. Illum il-postijiet tax-xogħol u s-soċjetà tagħna huma aktar diversi minn qatt qabel. Għandna naħdmu aktar biex inneħħu kull preġudizzju lejn dak kollu li huwa differenti minna u noħolqu soċjetà aktar inklussiva. Flimkien irridu naħdmu għall-integrazzjoni u rispett reċiproku. Nitgħallmu ngħixu flimkien. Anki hawn nemmen li ġeokeżjoni għandha tkun protagonista bħall-passat biex ma. Ħadu kontra mhux governattivi naħdmu għall-ħolqien ta' soċjetà iktar ġusta u inklussiva. F'dol kollu jwassalna għall-kwistjoni tal-figħim. Il-Ġewbeżuni filwaqt li diġà ltaqgħet mal-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarità Soċjali fejn qsamna l-ħsibijiet tagħna, issa qed naħdmu fuq aktar proposti biex jitressqu lill-Gvern ħalli nindirezzaw din il-problema li qed tolqot ħafna ħaddiema u familji tagħhom. Finalment qegħdin hawnhekk biex għal darb'oħra nġeddu l-impenn tagħna lejn Ħidma akbar biex noħolqu xogħol ta' kwalità u karrieri għall-imsieħba tagħna, stabbilità fil-postijiet tax-xogħol, ugwaljanza u soċjetà aktar inklussiva. Impenn li għandu jwassal biex aktar ħaddiema jkunu jistgħu jtejbu l-futur tagħhom u tagħhom ilkoll u fuq kollox ikunu f'qagħda li jasperaw għal futur aħjar.